Gördüm millim ýok, gulrak bolarly front diýen zat. Nirede sen derek boýly ezizim, nirede sen täze tapylan dogan, meni ezizime ýetirmek üçin soka degip alny çapylan dogan. Hany siz, hany siz iki ezizim, hany Myrat, Nurym, kömelek topar, hany ol toparyň yz ýany bile düýä münüp ugran ulurak topar, Kakabaý, Atanyýaz, Berkeli, Öre, Agyr, Kömek, Bally, Rejebaly, nirede, nirede, nirede olar? Kime. Bolsa bagtyň deň ýary sagatlykda dälmi galany bagtyň. Başarmajak bolsam şol ikisini ozalda eneden näme üçin dogdum. Men özümki, emma özümiňkem däl, men halkyňky bolsam meňkidir halkam. Garaşyp özümi horlap ýörmäge hakym bardyr, emma ýokduram hakym. Garaşarynam men, göreşerinem, özüm horlarynam, horlamarynam. Garaşmak umydym gaçaýanda-da maňa gaýrat berer başga bir ynam. Ol ynam, gan bilen, şonça deri bilen gurulýan, ýugrulýan kommunizmdir. Şony gurýanlaryň hemmesem eziz, megerem birisi has ezizimdir. Awtordan. Şu ýerde gutarýa depderiň yzy. Gutaran ýerinde bulaşyk gol bar. Açyk goly Gülnäz Halmyrat gyzy elli birinji ýyl bäşinji ýanwar Bi depder meýdandan tapylan depder. Getirilip sandyga atylan depder. Üç depderi üst-üstüne goýulyp, gyzyl sapak bilen çatylan depder. Muny Gumman ata gumdan tapypdyr. Bäş ýyllap sandykda ýatyp duransoň, enteklerem ýatjak ekeni köp ýyl gum hakynda gürrüň açmadyk bolsam. Halap ýygyp ýördüm çölüň içinde. Bir seretsem ýel ugruna pytyrap, dört ýana ýykjap ýör dört sany gazet, ortada-da eliňdäki tetrat. Getirip çagalaň eline berdim. Başyndan bäş-üç söz aýdyp berdiler. Gum gyz diýdiler, gulpak diýdiler, suratyn gördüler, gaýdyp berdiler. Sandygyň düýbüne oklap goýberdim. Şondan bäri şo ýatyşy-ýatyşy, ataňdan çaýdyl sorap duranak. Ine, Umman ataň depder tapyşy. Emma Umman ataň tapan depderi, depder däldi aýdym ýaly ýürekdi, sözi-de, sazy-da ozaldan taýyn, maňa diňe aýdalmasy gerekdi. Ine menem öz sesime görä, ol aýdymy sanap berdim adamlar, türkmeniň dessury däbine görä serpaý isleýänler aýdym aýdanlar. Emma meniň sanap beren aýdymym gozgan bolsa ýüregiňiziň bir taryn, şodur meniň sizden aljak haladym, şodur meniň sizden aljak serpaýym. Çöl içinden tapylypdyr bu depder. Sandykda gürsüňläp ýatypdyr bäş ýyl. Bir depderiň daşy meňewşe gyzyl, ikisiniň daşy Soragrak ýaşyl. Çekilipdir üç depderiň daşyndan. Ýüzi üç gyzylja harplaryň jildi. Heniz ýel ýagyşa özün bermändir, çöl içinde uzak ýatmany belli. Nähililik bilen gaçdyň sen dep. Ýa Gülnäziň ýaglygyndan gaçdyňmy, ýa bugranyň hatagyndan gaçdyňmy, ýa howdundan halygyndan gaçdyňmy? Gaçaňsoň eýäňe ar garaşdyňmy, Ýa köp garaşdyňmy? Megerem şol demirhanlyga girip, hiç kim tapmaz ýaly gizlenensoň sen, üç aýlap, dört aýlap gumuň içinden gözlenensoň sen, gözlenensoň sen. Kim bilýä, üç aýlap, dört aýlabam däl, gözlenip ýörensiň şu wagta çenlem, şuça ýatypsyň sen sandyga girip, sandykdan çykybam garaş birsellem. Sen eýäň ýanynda howlugýan bolsaň, men senden hem beter howlugýan ýürek, ol ýüregi diňe depderde däl-de, ýüzbe-ýüz durubam görmegiň gerek. Muny Gummar ata gumdan tapypdyr. Sandykda gürsülläp ýatypdyr bäş ýyl. Depderiň başynda nätanyş üç gül, depderiň soňunda nätanyş bäş gül. Bir gülüň kellesi keleme meňzeş. Bir gülüň ballagy okara meňzeş. Biriniň syraty jöwene meňzeş. Kellesi hem günebakara meňzeş. Seretdim, synladym, maňlaýyma syldym. Her bir ýapragyny, her bir köküni. Hawa, şahyr dostum, çöli görmedik, entek kän lezzetden mahlum ekeni. Ol günler ömrüme gören günüm däl, gumda däl, kagyzda galdyrdy haýran, Aşgabadyň tüssesine bogulyp, men senden bihabar ekenim sahram. Şol otlaryň, şol gülleriň içinden, diňe tanan zadym çopan telpegi, Sahrany çynlakaý öwrenjek bolsaň, geý şahyr üç-dört ýyl çopan telpegi. Depterdäki joýalaryň oýuna ekilipdir hünje ýaly setirler, setirleri başga ýere göçürse, üç depder däl, on depdere ýeterler. Gara galam bilen ýazylan ýeri bar. Syýa galam bilen ýazylan ýeri bar. Käbir setirleriň, käbir sözleriň. Sygylyp-sygylyp bozlan ýeri bar, Ýagyş suwunamy, gözýaş suwuna Harplaň besse-besse ezlen ýeri bar. Gözýaş diýen zady görüpmidik biz Depderiň iň soňky sözüne çenli. Ýöne weli, mahal-mahal ýürekden Gözler ejiz gelen bolara çemli. Şol harplara siňe-siňe seretseň, seniňem gözleriň hanasy dolar, dokuz ýerde dokuz günüň üstünde ýanaşyp otyrlar, ge bilen eler. Ge harpy Gülnäzdir, e harpy Eziz, ol hakda hiç kimem etmez jedeli, ýöne e harpynyň yz ýanyndaky nokatlar hakynda Pikir edeli. Ewiň ir ýanynda otur ýerde-de sanap basylypdyr altyn okady, belki olaň hiç bir manysam ýokdur, ýöne men özümçe many okadym. Her nokadyň ýerine bir harpy goýsaň, e harpynyň yzy şeýlerä bolar, Ezizowa diýen familiýa hakda Çopangözel arzuw edipdir näler. Eý, raýzaksda oturan aýal, bardymy ýanyňa, Ge bilen eýler. Bardymy ýanyňa şol iki eziz, Dymdy, aşak bakdy zakysçy aýal. Ýurdumyň millionlap zakyslaryna degişil dälmidir bu agyr sowal? Şolar ýaly million-million eýleriň soňky üç nokadyny parçalan uruş siňsin seňňetiňe, ýene-de siňsin şol gara nokatlaň sanyça gargyş. Gargyşyň peýdasy bolmaz diýýärler. Bu dogrudyr, ýöne ikuçlurakdyr, gargyşyň peýdasy bolmaýan bolsa, onda alkyşyňam peýdasy ýokdur. Ajap zatlar üçin alkyş ýaraşsa, nejis zatlar üçin gargyş ýaraşar, ýöne şol gargyşyň gapdaly bilen gargyşyň güýjüçe, Köşem başar. Şol iki gudraty ýoldaş edinip, arçap geçmänmidik berlinli ýoly? Gargyşymyzam bar, göreşimizem, häzirem içimiz şolardan doly. Ýok bolsun dünýäden ot gortaýjylar, ýok bolsun yssyly-sowukly uruş! Kolhoz meýdanyndan, zawod sehinden göterilýär göge göreçli gargyş. Ýaşasyn şol ody ýakdyrmaýanlar, ýaşasyn orak pul çekişsiz durmuş! Kolhoz meýdanyndan, zawod sehyndan göterilýär göge Güreşli alkyş. Güreş dowam edýär gündiz we gije. Güreş dowam edýär gije we gündiz. Işçi işe gidýär gije we gündiz, işçi işden gelýär gije we gündiz. Güreş edemizak gije ýa gündiz, güreş edýäs mydam gije we gündiz. Ezizem biz bilen bile göreşdi. Ozalem göreşdi, ýene göreşde, sebäp diýseň, şo göreşde şu göreşi gazandy, şu wagt bu Gülnäzler ezizler üçin belgili dälmi biz olaň öňünde şu ajap gije we gündizler üçin. Galamymyz üçin, kagyzymyz üçin, stolumyz üçin, partamyz üçin, agşam seýran edýän bagymyz üçin, ýene gülüp gelýän ertämiz üçin, ýaşan hem ýaşajak ýaşymyz üçin bergilidiris biz, bergilidiris. Şol berge näçe çuň düşünmegimizçe, şonça çuňluk bilen öňe gideris. Dogry, bizem başymyza iş düşse, edil şolar ýaly algy ederis. Gaýta biziň olardanam ýokarrak algy etjegimiziň gümany ýokdur, ýöne şol iş başa düşmesin üçin göreş etmek ondan has ýokarrakdyr. Belaň gelerine garaşyp ýatmak, has aňsatdyr gelmez ýaly edenden, edermendir ody söndürýän adam, emma ýakdyrmaýan,